issue.
Personal issue te sɛ ɛdɛn saa? Sɛ ebia wo ne ne wo ne no ntam asɛm na mmom nyɛ adwuma no a woreyɛ no ho asɛm as MC. Na ɛfiri sɛ mebɛyɛ MC yi, woahu sɛ makasa koraa atia no anaa maka biribi afa ne ho. Menim sɛ ɔyɛ me MP. Deɛ meka wote ma sɛ saa question na ɔbaa mumisa no because ɔno na wastate saa nneɛma no baabi ɔbɛdu biara no he mentions my name ɔpɛ sɛ ɔdenigrate me ɛnom ne ade ebi a ɔwɔ biribi wɔ hɔ a amanfoɔ nhyɛ dɛ anyɛ dɛn ɛnim ɔda no adi a ɛyɛ ma menkɔ so explain event center no asɛm no ɔse ɔn de ma obi na ɔni ako no na mebaeɛ na maba bɛgye de ama sɛbe yɛn nua baa no me baayɛ no nkyɛkyɛmu a yɛde maa me office hɔ no there was no letter there was no documentation biribiara na event center no so
sɛdeɛ records wɔ hɔ a yɛbɛhyɛ saa biribiara ne hɔ a ne da so meyɔɛ no a meyɛɛ sɛ yɛde bɛma beginning no na obi bɛtia me nan so sɛ ah wɔn de receipt bi aba sɛ it's like obi atua sika bi ɛwɔ saa event center no ɛnam sɛ ana ne fire wɔ yi yɛ yɛ ni fire yɛ ni biribi wɔ hɔ even receipt no nso mehu yɛ no nso no receipt no nso no ɛyɛ on whatsapp bɛsi nnɛ koraa no saa receipt no menyɛ dɛn mehu ne hard copy hard copy it, it was on whatsapp na mehu yɛ no na mebisa sɛ ah

This time mɛka. Yɛ sɛ sɛdeɛ adeɛ no rekɔ no, ɛwɔ sɛ woka nea ɛwɔ mu. Ɛno nti,
mehuu ayi no soso no, ɛka ne sɛ receipt no, na mesan hwɛɛ ɛɛ Jim no deɛ no, I got suspicious. Ah, what is happening? And the same ayi no, two different people are buying uh, me fan sɛ they are vying for that very same ayi no but they paid on the same day sɛ mɛtumi kora ka sɛ the same time mm, nipa tu no a nipa tu no a separately wei pɛ gym no na wei pɛ uh, event center no that very day no twenty something of february no ɛna ɔmo nyinaa akyi a saa sika no. o oh, sɛ bi ɔmo yɛ nanfo na ɔmo sɛ o ebi yɛ ne yɛ ayɛ ready nti yɛ. ɛna mi kan sɛ sɛ yɛ nyinaa so yɛ mpanyinfo nti ohun bibi a ɛtwe wɔn adwene yɛ dɛn ɛde kɔ bi so mi kan sɛ ɛnyɛ hwɛ if that is the case Receipt no so no, mehwɛɛe na company bi, mempɛ sɛ mɛbɔ company no din, na ɛwɔ so. Nti memaa me eh, deɛ ɔyɛ in charge of eh, no, store so no ne wei no, na mesɛ no, wɔn mfrɛ company no owner no anaasɛ director no na ɔmbra. Na hmm, fortunately or unfortunately no nipa no baayɛ no mebusa no wonim no koraa mewie a mede nipa no ayi bɛma wo mebusa no sɛ me nua yɛbaayɛ no ayi no sɛbe documentation paper biara ni ayi yɛn wei so sɛ obi agye but receipt yɛ pie sɛ o company mu na motua saa sika yi and ɔka kyerɛ me sɛ chief me deɛ mentua sika biara o Pakyɛw tie asɛm yi yie o. Ɔntua sika biaa.
Ɔse ɔntua sika biaa na wei no koraa deɛ ɛbaeɛ no ɔno ɔ express interest deɛ but change of government no baeɛ a na ɔyɛɛ sɛ oh ɔbɛtwɛn na new government no ba a new chief executive no ba na waba abɛhu no nti wei koraa na ɔyɛ preparation sɛ me settle down a na nka waba na ɔne me aba abɛka na mese nti wontua sika biaa? Ɔse mentua sika biaa. Wow. Nti me me baeɛ no yɛsɛ obi atua sika for the event center a me koraa mehwɛ sɛ sɛ ɔni ako na watua no mɛyɛ ne mefrɛ nipa no ankasa ne company no ɔse wɔntua hwee ti ɛnura nsɛm yɛ me nua kekaa wɔ saa viral video no so no ɛna ma mehu sɛ anaa obi na atua sika no de obi company ayɛ dɛn ahyɛ hɔ ɛna nka ɔpɛ sɛ ɔde fa kwati kwan bi so gye anaa sese baabi ade no adu no ne din a me din na ɛsɛe no asɛm wei mesɔre a appropriate authorities no ɛsɛ mede ma wɔn na ɔhwehwɛ mu na mehwɛ nipa a na ɔhyɛ saa receipt no akyi no na sɛ yɛhu nso so a sɛdeɛ wotumi tam obi company ɛde ne kɔtua biribi ɛwɔ mmerɛ ko a company no ankasa ankasa nso nim ho hwee no ɛno nso ho asɛm no yɛbɛgya ma wɔn ɛsi ɛgyina mu ka sɛ ahyɛseɛ no Sɛ nka binom sei no yɛ prosecute wɔn a nka abɛda bɛɛ ama obiara ahu because wei ka issue bi ɛnyɛ issue. Meba masa yɛnyɛ adwuma saa yɛnyɛ adwuma saa baabi a mɛkɔ tena sese yɛ ɔkyena mɛyɛ dɛn mefiri hɔ mm. nti biribi a woyɛ biara no sɛ deɛ wopɛ sɛ yɛmfa nyɛ wo sɛ wofiri hɔ a yɛmfa nyɛ wo no ɛsɛ saa na woyɛ ɛna meka sɛ saa asɛm wei no nipa me mebɛdi no adeɛ no Wo deɛ meka wotem aseɛ. Ɔno ne me nya issue biara. Adɛn nti na ɛsɛ mekɔ tam baabi a asɛm mu ni na makɔfa asɛm de aba?
Okay. Na sɛbi sɛbi event center no a wɔn ka wɔn ka me nua no ɛka ne sɛ Jackson Park ɛna yɛn na yɛsi yɛ ɛna yɛn na yɛsi yɛ yɛ sɛ obiara nim sɛ NPP na esi Jackson Park me nko gyina baabi aso nka sɛ NDC na bɛyɛ dɛn ɛnɛ yɛ a mekasa yi no koraa no ɛka wɔ hɔ a metua Meka sɛ metua a, NDC aban retua. Mebaeɛ yɛtua bi de ama contractor no. Millions of cedis. Mebaeɛ yi, me na mebɛsan yɛ. Na sɛ contractor no sika koraa ɔma ntua nwie. Yɛntua nwie yɛ, but aban yɛ continuous. Mm. Deɛ meka ho te ma yɛntua nwie sɛ si akasa yi, ɛnɛ ne nansa koraa no, contractor no ba me office a ne balances binom ne adeɛ sɛ yɛdɛn, yɛde tua. Ɛneɛ momfiri ayi opposition na mommra mmɛyɔ na monka nkyɛn sɛ saa sika no koraa ma yɛntuae. okay eti me ba jasin eh, park no mu na mo si yɛ ba sɛ sɛ nyɛ na mo hwɛ so na me ka so so ama ɔntie ne ɔntie ne yie nso sɛ ɛnyɛ ho na ɛbɛhwɛ jackson park no so so far as the president has brought me here no i am in charge okay. and i will be in charge until sɛ president na in his own wisdom no ɛbɛka sɛ oh, mr boakye sɛ sɛ deɛ mede wobɛduaeɛ no watumi ayɛ all right nti ɛyɛ the municipal chief executive for new jabe south honourable ransford